Ýaýlym media hödürleýär. Haýsy şahsyýetiň, haýsy tanymal adamyň doglan güni? Magtymguly adyndaky milli saz-drama teatrynyň belli artisti. Köp köp gülküli sahnadarda çykyş eden artistimiz. Meň iň gowy gören halypamyz. Aýdymçymyz.
Ejemiz.
Waý elbetde halypamyz. Türkmenistanyň halk artisti. Halýuke Döwüýewanyň.

Halbike! Halbike!
Halbike Doguýew üçin siz kim bolýaňyz? Ol özünden soraýmasak? Sahnada men soň käwagt adamsy bolýan, käwagtlar garşydaşy bolýan. Şägirt.
Şägirt diýäýiň. Dertdeşim diýseňem bolýar, halypam diýsemem bolýar. Günem diýýär maňa. Boýdaşym, razmerdaşym, figuradaşym. Aýal adamlarynyň aý dost diýsegem bolýar. Ol-a maňa uzynym diýip gürleýär. Menem oňa how gotdugym diýip jogap berýän.
Halbike halypa sizi kim hökmünde kabul edýändir öýdýäňiz? Aý ol gowy ýoldaş hasap etmese. Çary berdiň diýýär, bu ikinji aýaly, men birinji aýaly diýýär. Şo bolýarmy? Meni Ahranas diýip kabul etýär. Oglum diýýär.
Ogly ýok diýýärler, gyzlar bar ogly näme?
Aý, kä wagt är hökmünde kabul edýär, kä wagt işdeş hökmünde. Ýaman kyn sorag berýäňda şu wagt. Meni prognoz pogoda hökmünde kabul edýän bolaýmasa, sebäbi kellesiniň dawleniýesi galýar, öz dawleniýesi galan wagty Her gün daň bilen maňa jaň edýär-de, ýene halbikedir alýan bolup şoldur. Howa nätdi gyz o zülüm? Men-ä galybilmän ýatan bir wagt uskora berkitdi, ýüz togsana galypdyr diýýä. Menem ony özümki gowy bolmasa şoň göwnüni almak üçin, Waý, menem şeýle halbike jan diýýän, meňkem şeýle ýüregim urýarmy, kelläm bir hili bolup ýatyr, näme edeýin, göwnüni almaly-la oň.

bilgin halypa.
Halbike dogyboda halamaýan häsiýetiňiz. Aý Badryn aýytmaýyndaý soňadan ýene biz duşman bolmalyda bir birimize. Iň halamaýan häsiýetim. Halamaýan häsiýetimi aýdaýynmy. Aýdaýynda şu gün şony. Birinjidenä ynjyk aýal. Ýaman ynjyk aýal. Ýöne oň ynjyklygy bilen öwrenişip bolýa. Ýani halamaýan häsiýetimi aýdyp berýäňda ýaňy ýaňy gowy sorag berdiň halamaýan häsiýetim. Olam näme üçin ana Halbike bilen konserde barýasda, ilkibada sahnada bu bizi gowy neme diýerem, elim çarp ýaram men çykyş eden wagtym bolýyn. Sahnadan çykýas, konsert gutarýar welin meň ýanyma hiç kim gelmedi, diňe Halbikeni daşyna alyp durlar. Onda şony halamok men. Indi menem çykýas edýän diýäýmeli-le, ýanynda Atamyrat Ataýewem bar diýäýmeli welin, diňe özi iş-saçlar bilen bilendi, meni ýatdan çykaran ýaly. Men ýok ýaly hasap edýän. Alşan halamok. Ýüzüne aýdaýyn şony. Ýüzüne aýdyp bilemok ýöne indi bädisiň mikrofonyň öňünde aýdaýyn. Gijä galma häsiýeti bar. Şony azajyk halamajak bolýas. Iýip-içmäý diýende, iýip-içmäý sen şeýdip oturmaý-da, ýöne iýip-içme diýip bar. Eý, gowy edip montaž etmelidir şu taýlaryny. Bir kemsiz gözel bolmaz diýýärler, ýöne bir kemsiz gözel bar. Halyk Genjem.
Halmya häsiýetlem özüni aýtdy beýem aýtjagmy. Spektakl başlamaka bäş minut galanda gelip ýetişýäda. Men halypany bara bir ýerde tutdum. Nirede tutdyň? Hiç kimiň ýok ýerinde halypa astynda şeýle ýörän eken. Bu hekim göz dil diýip bir zat bara şondan bärde şeýden bolup gelýäle şeýden bolup. Halbike Dowyýewa-da iň halaýan häsiýetiňiz. Birinjiden adamkärçiligi gowy. Baran ýeriň alaýaz edýädi adamynyň bir. Göni ýüzüň aýtýada yzyňdan aýdanok seň sende halamaýan häsiýet şony gowy görýän. Şu durmuşda saňa gerek zatlary maslahat berýä i seň syryňy saklap bilýä. Meň iň gowy görýän häsiýetim şol. Oňa beripdir-de Alla tagalla. Näme diýen diline gelip dur-da. Ol hemme kişä başartmaýaram. Şo halbikaň ýüzi, aýnasy, şo halbikaň at-abraýy, şo halbikaň baýlygy. Biraz gohlyrak diýýäni ýok, ol bolubersin. Olam bize gerek zat. Sebäbi halbike diýlen hökman nerwim galýar diýmegi gerek-dä. Şoň üçinem halbikede ine şu. Päk ýürekgüllik we gerek ýerinde bir dik durup, şoňa bil baglap boljagy şu Halybekäň iň bir gowy görýän häsiýetlerimiziň biri. Şu gaharlanyp durka-da
bir zat diýip, biri degişmeli bir zat aýtsa, şoňa gülüp bilýä, ýylgyryp bilýä. Nirä gider diýseň, ýoldaş bolup bilýä. Halybeke bilen gitseň, içiň gysanok, hezil edýäň. Halypaň arassaçylygy barada näme aýdyp bilýäňiz? Waý, Arassaçylyk ýagdaýyny diýdo goýaý ýöne. Arassaçylygy Halybekeden öwrenýäs. Öý, erkek dagy çydar ýaly däl eken-ä. Men zordan çydadym-a üç gün. Özi bilýä näme üçindigini. Toýa barýas weli, gyzym diýýä şeýdip. Onnoň gelýä ofisiantkalar. Maňa bir termiz gaýnan suw getir diýýär. Bizem oturan ýerimizde-ha başlar häzir diýýäs. Nirä barsa-da ol ynjalman geçýä, Çemçe, wilka, bokal süpürip geçýä. Hemişe ol. Oňa öýüne baraňda podýeziň agzynda näme barfotanly tas durýa. Öýüne baraňda öý bilen baryp salamlaşjak bolsaň öýüne zat etjek bolsaň barfotanly tasyň içinde köwüşli ýarym sagat durmaly. Halypalara bir sýomka üçin Barýarsa köplenç. Ondan köwş diýlen at liftde çykarmasaň öýüne salanok halypa. Öýümiziň ýanyndan toý alyp gitdi. Maşyna girip-girmekäm elime antiseptik sepdi. Elime medisinskiý perçatka geýdirdi. Aýtjakdyryn halbuki şu gün. Öp aýdaryn diýip otyrdym, aýtýandyryn. Aýagyma-da paket geýdirdi. Edil maşynyny aýagym goýýan ýerimde-de gazet ýazdyrdy. Aý şonda bir özüm arassaçylyk bolsa bir dünýäde bir adam adamyň arassaçylygy bar bolsa halbekede şo bar. Ejemjan amjam gaty arassaçyl şoňa begenýän buýsanýan e premýer hemmesine sebäbi daş döwlet mikrob şoň üçinem elmydam arassa.

pursadyňyzdyr. Iki sany karateist zenanyň keşbini ýerine ýetiripdik. Başda şonda ýalňyşyp, şo neme eliň bilen ur diýipdi welin, men elimde kiçijik sumka, şo bir zadyň üstünde uruşýas, stoluň restoranyna. Elimi aýlajak bolamda sumkam degdi-de ýaňagyna. Şonda uzyn indi edişime seret bir diýip, ýumrugyny topulyp bir topuldy-da şonda. Sekizinji marta başlak kino düşürildi. Režissýorym, ine, siziň özüňiz bilýänsiňiz, Isgender Annamuhammedow. Ol kino köpçüligiň göwnünden turan kinolaryň biri boldy. Biziň özümiz baha berip dursak däl, ýöne, ine, toýa barýas, tomga barýas, ýa bolmasa çärelerde, baýramçylyklarda biziň şo ýerine ýetiren keşpdemiz, eý, şu ýaman gowy bolupdyr-ow, käbir, şony aýtsana diýýärler käwagt. Şujagaz sözüňem özi hemmesini aýtmaýyn gepçi bolaň. Şony aýtsana.
Agy senem halys ýykaýdyň ýöne şony aýtsana şony aýtsana başga söz bileňokmy. Şony aýtsana. Muňa seredä. Çykýa sahnada o adamlar şonda gözüni aýlarypda. Ol aňyrdan öňe berlen ol Allatagaladan. Bola Halbike neme sürüjimiz gyssanyp dur ýol uzak bolýan ol halk tanaýa meni diýýä saklaýalar-da her kim surata düşjek.

Bir şon ýaly bir pursatdyr bolýa-da, onda şol hiç wagt ýanyndan çykanok. Ol meniň ejem bolmaly, mähir doly ýüzünden, ol meniň ejem bolmaly. Halypa, Mamaşa näme arzuw edýäňiz? Biz bagtly siz ýaly adamlar bilen bir sahnada çykyş edip. Indi näme diýýär, ölsegem bolýar-a diýýär-ä bizem. Doglan günüň gutly bolsun, janyň sag bolsun. Allajan biziň aramyza elmydama başyň dik bolsun abraýyňa mundanam belent bolsun biz seni söýýäs. Halbeke doglan günüň gutly bolsun men seni tüýs ýürekden gutlaýan we däne inim begenýärin. Janyň sag ömrüň uzak bolsun altmyş ýaş däl nesip bolsa ýüz ýigrimi ýaş toýuňdada Şeýdip birek biregi gutlamak nesip etsin. Üç sany gyzyň aýdym aýtdy begendim. Allah saňa bir oglan bermeli eken diýip diledim. Abi häzirem giçdä belkide. Oňa çynyň etseň belki oda bolar. Türkmen teatr sungatynda, teleýaýlymlarda täze keşpler döredip, Täze aýdymlar döredip halka hyzmat etmegini arzuw edýän. Halk tanaýa men ýöräp geçsemem bolýa aýdyma däl o aýfer tanzaniýa ýöne ýöräp geçsem bolýa diýede ýeke biziň ýurdumyzyň halky däl bütin daşary ýurtlaňam halky tananda şoňa buýsanyp geçsin halbikejan. Ine agtyk söýdüňiz nesip edenden çowluk söýüň ýuwluk söýüň gowluk söýüň şonda-da şular ýaly owadan boluň ýaş boluň garramaň. Seni gowy görýäs seni söýýäs uzak ýaşa.
Ýetmiş ýaş segsen ýaş goý Alla beren bolsa segsen bäş ýaşyna bişiň gutlamagyny di özüme arzuw edýän. Nahidaý Soltan bu howa nähili täsir edýär diýip segsende-de jaň eder şu maňa görde duraý nesip bolsa. Janyň sag bolsun Albekem doglan günüňem gutly bolsun. Biziň aramyza bize halypaçylyk edip biz ýaşlaram. Käwagt gulagyny çekip dursun. Boldy. Jan sag bol doglan gutly bolsun. Bir ýürekde jaýlaşanym, Bir enäni paýlaşanym, Süýji läpjik çaýlaşanym Bolmasyn bu hyýal dogan, Aýal dogan, aýal dogan.